Yo, egadzi dzi na mí, srɔ̃ kple dzilawo katã be míegale mia gbɔ le míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi le ƒe gbe nusrɔ̃ƒe ya. Ale be míele ŋku ɖe ʋekpenya alo nyablanya alo kɔsanya makuɖeŋutɔwo ŋu va yi. Ke le nusɔsrɔ̃ ya mea míele ŋku ɖe. Ekpenya nyablanya alo kɔsanya ku ɖe eŋu tɔwo ŋuti. Nya siwo míezãna tea nya kɔsɔkɔsɔ alo nyagbe kɔsɔkɔsɔ ƒo ƒui eye wokuna ɖe nyagbe ƒe akpa aɖe ŋu. Woawoe míeyɔna be ekpenya ku ɖe eŋu tɔwo. Kpɔ ɖe eŋu aɖewo elabena esia ta ɖe nenye be esime kple bubuawo nyagbe kpɔɖeŋu Agba ma le kpɔ tsi aƒe elabena ŋuɖoga mele esi o. Agba ma le kpɔ tsi aƒe elabena ŋuɖoga mele esi o elabena enye míaƒe nyablanyakuriɖeŋutɔ. Tso nya ke gbɔ esime tsi la nɔ dzadzam, tso nya ke gbɔ esime tsi la nɔ dzadzam, esime eyae nye míaƒe ʋekpenya ku ɖe ŋutɔ. Glimatsoame gbɔ gbe nusese togbɔ be dzilawo le nya gbem nɛ kpem. Glimatsoame gbɔ gbe nusese togbɔ be dzilawo le nya gbem nɛ kpem. Togbɔ be enye míaƒe hekpenyakulaɖeŋutɔ akpe enelia velia nam ɖu dze kple la katã elabena evivi enu velia nam ɖu dze kple la katã. elabena evivia nu. Elabena enye míaƒe kɔsanya ku ɖe ŋutɔ. Gbe dim wo le ƒo ɖevi aɖe gasibula ta. Gbe dim wo le ƒo ɖevi aɖe gasibula ta ɖe enye míaƒe ʋekpenya alo kɔsanya. ku ɖe eŋutɔ le nyagbe sia me. Dodokpɔ sue, tikpɔ eye nàdze agbagba aɖe dzesi hekpe nya alo nyablanya si ke le nyagbe sia me. Amedzrowo dzo esime ŋu ke. Amedzrowo dzo esime ŋu ke. Dɔ wu sesĩe nya le elabena ga mele esi o. Dɔ wu sesĩe nya le elabena ga mele esi o. Míayi ɖe edzi míakpɔ enyilia ɖaa. Nenye be tsi dza la, fofonye ayi agble. Nenye be tsi dza la, fofonye ayi agble. Asiekelia, Aɖukpo ƒe nuŋlɔti bu togbɔ be eléa be na nu hã. Aɖukpo ƒe nuŋlɔti bu togbɔ be eléa be na. nu hã si kpɔ eye na ade dzesi akpanya alo nyablanya ko ɖe ŋutɔ le esiawo me. Ewolia, dɔ nɔ ɖeviawo wum eya ta nyaleamesiame ŋu ƒle nu na wo. Dɔ nɔ ɖeviawo wum eya ta nyaleamesiame ŋu ƒle nu na wo. Akpe, dɔdeasi vi aɖe le afii. Zã akpenya ku ɖe ŋutɔwo atɔ̃. Le nyagbe atɔ̃ me dzi la, kpe ɖe viwo ɖa be woate ŋu awɔe vavã hã. Nenye be esia nye ŋugbetɔ na míaƒe nusɔsrɔ̃wo kpɔ ma, nɔviwo ke dze agbagba nàkplɔ míaƒe pages wo ɖo ale be ɣeawo katã ʋlia na àte ŋu ase mía ŋkɔ. Edo dzidzɔ na mí be miekpɔ mɔ na mí ʋeyiʋi va yi. Aƒetɔ la nedo ŋusẽ mi.